Bu wakadan soňra Isa şäherleri we obalary aýlanyp, Hudaýyň Şalygy baradaky hoş habary wagyz etmäge başlady. On iki şägirdi hem onuň ýanyndady. Şeýle hem, erbet ruhlardan we kesellerden halas bolan birnäçe aýallar, içinden ýedi arwah-jyn çykan Magdalaly Merýem hem-de Hirodyň öýüni dolandyrýan Huzanyň aýaly Ýowanna, Suzanna, başga-da birtopar aýallar Isanyň ýanyndady. Bu aýallar öz emläkleri bilen olara kömek edýärdiler. Uly bir mähelle üýşüp, ähli şäherlerden adamlar Isanyň ýanyna geldi. Şonda Isa olara şu tymsaly gürrüň berdi. Bir daýhan ekin ekmäge çykýar. Ekip ýörkä, tohumlaryň birnäçesi ýoluň üstüne düşüp, aýak astynda depelenýär we guşlar gelip, ony çokýarlar. Birnäçe tohum daşly ýere düşýär. Olar gögeren badyna suwsuzlykdan gurap gidýärler. Birnäçesi tikenligiň arasyna düşýär. Tohum bilen gögeren tikenler olary basýar. Birnäçesi-de gowy topraga düşýär. Olar gögerip çykyp, her biri ýüz esse hasyl berýär. Bulary gürrüň berenden soň, Isa, Eşitmäge gulagy bar adam eşitsin! diýip gygyrdy. Şägirtleri Ondan, Bu tymsalyň manysy näme? diýip soradylar. Ol şeýle diýdi, Hudaýyň Şalygynyň syrlaryna düşünme ukyby size berildi. Emma başgalar seredip görmesinler, eşidip düşünmesinler diýip, olara tymsallar arkaly aýdylýar. Tymsalyň manysy şeýle, Tohum Hudaýyň Sözüdir. Ýoluň üstüne düşen däneler sözi eşidýän adamlardyr. Emma Şeýtan gelip, iman getirmesinler, halas bolmasynlar diýip, olaryň kalbyndan sözi sogrup alýar. Daşly ýere düşenler bolsa sözi eşidenlerinde şatlyk bilen kabul edýän adamlardyr. Ýöne olarda kök ýokdur. Olar az wagtlaýyn iman edip, Synag wagty imandan dänýärler. Tikenekligiň arasyna düşenler bolsa sözi eşidýänlerdir. Emma durmuşyň aladalary, baýlyklary, keýpi-sapasy olary barha bogýar. Olar hasyl bermeýärler. Gowy topraga düşenler bolsa sözi eşidip, ony ýagşy hem päk ýürekde saklaýanlardyr. Olar çydamlylyk bilen miwe berýändirler. Hiç kim çyrany ýakyp, onuň üstüni gap bilen örtýän däldir. Ýa-da ony çarpaýanyň aşagynda goýýan däldir. Gaýtam, içeri girenler yşygy görer ýaly, ony çyradanyň üstünde goýýandyr. Elbetde, üsti açylmajak gizlin zat, bilinmejek, mese mälim bolmajak ýaşyryn zat ýokdur. Şonuň üçin hem nähili dileýändigiňize ünüs beriň. Kimde bar bolsa, oňa ýene berler, ýöne kimde ýok bolsa, özüniňki hasap edýän zady hem elinden alnar. Isanyň ejesi bilen inileri ony görmäge geldiler. Emma üýşen mähelleden ýaňa onuň ýanyna girip bilmediler. Oňa, Ejeň bilen doganlaryň seni görmek üçin daşarda garaşyp durlar diýip habar berdiler. Emma Isa, Meniň ejem, doganlarym Hudaýyň sözüni diňläp, ony berjaý edýänlerdir diýip jogap berdi.